Ɣef ayagi, bɣiɣ ad awen aḥkuɣ ccehṛ-agi ɣef yiwen n lmumen imecḥuṛen gar imaziɣen, yerna mecḥuṛ isem-is deg ddunit meṛṛa gar wid ittagaden Ṛebbi, isem-is Augustin. Bɣiɣ ad awen hedṛeɣ fell-as lxaṭer netta yuffa deg wawal Ṛebbi lmeṣbaḥ n yiḍaṛṛen-is d tafat deg ubrid-is. Ḥasiset, jemɛet kulawen-nwen ayen ara tsellem ɣef tudert n Augustin, ǧedd-nwen. Alxaṭer yeǧǧa-yaɣ lmital i wakken ara netbeɛ di ljerra-s. Sin n Dawed i d-inan deg Zabur, a Ṛebbi, tessneḍ swaswa akk iberdan-iw. Si deffir, si zdat, tezziḍ-iyi. Tesrusuḍ afus-ik fell-i. Ma ruḥeɣ, ɣriɣ ɣef lebḥer ad zedɣeɣ. Ula dinna afus-ik ad iyi-awi afus-ik ayeffus ad yeṭṭef tmusni am tagi d lɛaǧeb fell-i si talalit-is Augustin yufa iman-is di lḥala agi ulama ur iqelleb ara rebbi zik idɛag ubrid n dir rebbi yeṭṭef-it deg ufus-is s lxeṭṭa ijbed-it ɣur-s armi yuɣal d lmumen imechhuren Augustin ilul-d ass wis tlata n waggur n Wember, yeɛni di ccher deg useggas teltmeyya rebɛa u xemsin. Di talmast n Dula Numidi, deg temdint n Tsuqahras. Si laṣel-is n Yimaziɣen yewwert leɛqel d tiḥerci di ccɣel n ddunit akked lefhama tameqqrant di lecɣel n laxert. Mina d aqcic, ula yiwen ur izmir ad yeḥkem fell-as. Ur iḥadeq ara, yugi merra ad yaɣ awal yerna ur iḥemmel ara leqraya. Ula ma yesɛa leɛqel nezzeh, iḥrec nnig watmaten-is, ula yiwen ur s-izmir, la lciyax i t-ikkaten, la baba-s Patricius, iceɣlen akteṛ s lbiɛa u cceṛɛa-ines, wala s warraw-is. Augustin ur yettḥessis i ḥedd ala yemma-s Monica iwumi yesɛa lemkabra tameqqrant. Lxatima ulama ila d amcum nezzeh. Zerriɛa lḥeq ara yerren lfakya lɛali deg tikli-ines s yafsawen ittuzreɛ ayagi deg wul-is. D yemma-s Monica i t-yesḥefḍen abrid urebbi si temẓi-ines. Nettat tetturebba deg lmafilya itebɛen lmasiḥ s zik. Tla ula d nettat d tamasiḥit itebɛen Sidna Ɛisa s wul-is irkul. Wid akk i tt-yessnen kubren-tt imi d taqqit ay tella. Ulama ur thedder ara aṭas, tqeddec ɣef urgaz-is yewɛren s unṣeḥ, s ṣṣber, imi tesɛa deg wul-is yiwet tazmert i tt-yerran tmeṭṭut n lɛerḍ ɣef i tteklen medden akk. Arraw-is qqaren-as d taseɛdit, ula d argaz-is icekker-itt. Kennemti s tilawin yettḥessisen iḍ-agi, wagi d awal fell-akent. Ṛebbi yefka-yakent ccɣel ameqqran, yeɛni ad tṛebbim arraw-nwen deg ubrid-is. Yettwekteb, Tameṭṭut yettagwaden Ṛebbi, yeɛni tin yesseḥfḍen arraw-is abrid n lḥeqq, d tin ara yettucekkren.

Ulac aṭas di temdint-nni ara iɛawnen i uqcic iḥercen ad yerbeḥ deg ddunit. Uqbel i yemmut Patricius, baba-s Augustin, yefka mmi-s ad iɣer, imi yesɛa amenni ad imechur deg ddunit. Augustin iruḥ amezwaru ɣer temdint n Madura iqerben s uqahras, imi iruḥ ar Carthage, anida yesɛedda tlata iseggasen. Aṭas i yeḥfeḍ dinna, mačči kan di leqraya lameɛna deg lɛawayed d zzhu n ddunit diɣen. Mi yesɛa tmenṭac iseggas deg leɛmer-is, yuɣal d mmi-s leḥram. S leɛqel yufa iman-is d baba-s yiwen uqcic, yesɛa mmi-s ilan d lfakya ubrid n diri deg tebɛa. Dinna, mebɛid ɣef uxxam-is la akked wid yettaggaden Ṛebbi, iḥfeḍ mkul ccer. Lakin iḥfeḍ diɣen ayen yuɣalen fell-as d rrbeḥ. Mazal meẓẓiyit, mazal yebḍa wul-is, ittemcaba ɣer lmuja n lebḥer yettnezhayen s waḍu ittuḍeggren akka d wakka. Sɛa sɛa ad yesɛu amni ad itebɛ lḥeqq, dɣa ad yettwajebbed ɣer deffir s cehwat n wul-is. mi sɛa ɛecrin n snag lɛemr-is yuɣal ɣer ssuq ahras iffeɣ d ccix n likul i lweqt-agi zerriɛa n lḥeq ay tezreɛ agul-is yemma-s zik ibda ad yeggem ulama ur yeɛqel ara annect-agi Augustin iman-is Mla ma diri s lexbar, Ṛebbi isawal-as si taɛbuḍ n yemma-s ad yuɣal d aqeddac-is. Lweqt mi yella deg Kartaj, yeɣra aṭas tektabin. Gar-asent, tla yiwet yettwasemman La Bible, yeɛni Turat, Zabur, tektabin n Lenbiya akked Yinǧilen Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Lweqt-nni mi yella deg Kartaj, Akken iɣra seg imeslayen la Bibl, ur ten yefhim ara, iḥseb-iten d lebsala. Lameɛna, akken yedda ɣer zdat deg iberdan i iɛellem fell-as Ṛebbi, d awal-nni i iqeɛɛden ixemmimen-is, d awal-nni i t-iṛebban mebla ma d-irri s lexbaṛ. Akken yuɣal ɣer ssuq ahras, ad yerbeḥ aɣrum-is, Yemma-s teɛqel afus Ṛebbi ila ɣef mmi-s Augustin, lxaṭer ur yethenniw ara merra. Ayagi iban-d i tekliyin-as ɣef wudem-is iḥaznen. Yuɣal d ilemẓi illuẓen ɣef kra ur yessin ara d acu. Ilemẓi illuẓen ɣef kra ara yesserwun wul-is. Ur t-yufi wara deg useffer mebɛid f uxxam-is akken i yeḥseb ur t-yufi wara deg leqraya la di, di zzhu n dunit iqelleb akka d wakka lameɛna ur yufi wara gar medden izdizzin yiwen izemren ad t-issefraḥ neɣ ayen ara yessejehden ad ibedd s ẓẓur ɛni mačči d rebbi s yefkan amni-agi ɣef ayen ara yesserwun wul-is imken llan ilemẓiyen i ttḥessisen iḍ-agi i lluẓen ɣef lḥeq Wid yeffuden ɣef lḥuriya, zzhu n ddunit, ur iṣerref ara ulawen-nwen. Anida ara tafem lefṛaḥ d lehna? A leḥbab, d Ṛebbi i ken-ifkan laẓ-agi, ala xaṭer yessen, akken i d-yenna Augustin s yiman-is, tarwiḥt n bunadem ur tettaf ara lehna d lefṛaḥ armi ten-tufa deg Ṛebbi iman-is.

Tella anwaɛ nniḍen dagi d-iban ufus n Ṛebbi ittusersen ɣef Ugustin, ifud n nezzeh ɣef tmusni. Di temẓi-ines, dima yettqellib ad yeḥfeḍ kra neɣ kra. Saɛa saɛa uqelleb-agi ifka lfakya inefɛen, saɛa saɛa yuɣal fell-as mebla nnfeɛ, lameɛna akken yeqqar awal n Ṛebbi, win yessutren ad as-ittunefk, win yettqelliben ad yaf. win yettqerbiben ɣef tewwurt ad as-tettwelli. Ṛebbi ittusma d Ṛebbi tidet, win yettqelliben tidet s wul-is irkul ad tt-yaf. Akka gnis Augustin, Ṛebbi irufeq-it deg iberdan imxalfen armi t-yewwi ɣer ubrid n luqam, abrid tidet. Aqelleb-nni i d-iqelleb ɣef tmusni deg iberdan n ddunit, Yuɣal d tewwurt s yara tekcem tafat Rebbi ifeǧǧiǧen wul-is s tmusni n tidet i d-kan kan sɣur-s. Si temẓi-ines, Augustin yeffud mačči kan ɣef tmusni, lḥeqq d lḥuriya. Lameɛna yeffud ɣef lmaḥiba. Yeḥseb ad tt-yaf deg ubrid lḥaram. Yeḥseb imiren ad tt-yaf di lqayma. Dɣa gar leḥbab-is, lameɛna yufa lmaḥiba n ddunit lfani, ulac deg-s ayen yesserwayen wul n bunadem. Mazal ur yejjareb ara lmaḥiba n Rebbi. Mazal ur yufi wara lmaḥiba ɣef i s-teḥka yemma-s zik, yeɛni lmaḥiba n Lmasiḥ yesseblen tudert-is i wakken ar ikkes seg bunadem lmaḥiba n leḥram d win akk isams n terwiḥt-is. Sidna Ɛisa kan izemren ad yuɣal fell-aɣ leɛqel sɣur Ṛebbi, lḥeqq, d iqeddes, d lefdi. Yerna ulac lmaḥib ay meqqren ɣef tin n Lmasiḥ yesseblen tudert-is fell-nneɣ. A leḥbab, ayen i yufa Augustin, tzemrem ad tafem ula d kenwi. Yeɛni, ulac ayen izemren ad aɣ-ifreq d lmaḥiba Rebbi ilan deg Lmasiḥ. La lmut, la leḥkumat, la leḥwayeǧ n tura, la leḥwayeǧ ara d-yasen. Monika, yemma-s n Augustin, ulamma tettru aṭas ɣef mmi-s ijehlen, ur tuyes ara. Tedɛa Ṛebbi kul ass fell-as imi tessen deg ufus Ṛebbi gella mmi-s. D netta kan i izemren ad t-irafeq deg ubrid n lḥeq. Aẓewwaṛ ihi, kemmini ini yesɛan aqcic ijehlen, Ṛebbi izmer ad t-islek. Ẓewret ay ilemẓiyen diɣen, imken tufam deg Augustin lmital n wayen akk ilan deg ulawen-nwen.

Ma ur tessinem ara ad teɣrem s taqbaylit, ttilin-d tektabin-agi n wawal Ṛebbi s taɛrabt, s tefransist. Ad k-tebteɣ ceggɛet-aɣ ladras-nwen, dɣa ad awen-ceggɛeɣ tektabin n leqraya n wawal Ṛebbi baṭel, mebla lexlaṣ. Atta-ya ladras-nneɣ. Nuba lexbar lxir.